Йӑкӑрткӑш урӑхлар аса илсе каларӑм, анчах та хам аса илнӗ чухне эп ялан пӗр япалана пыратӑп. Вӑл унӑн палли темелле. Маншӑн ман асӑмра Скворцов палли ҫав. Шупашкарта писательсен съезд кӗркунне

Пӗр кӳренмесӗр калаҫмасӑр, сивлемесӗр каяс маттан сӑвӑҫ-калав пире кун пек сиес кирлӗ мар. Вӑл пирӗншӗн ют, эпир уншӑн чуна та ҫутармастпӑр, эпир халех тухса каятпӑр хӑнана. Эпир вара тухса кайрӑмӑр, Ҫак питӗ чун ҫынсем эпир кашни туса шутланнӑ чухне, ун чухне вун виҫӗ туспа ҫӑкӑр илме пулнӑ, вара эпир Шупашкартан тухса кайрӑмӑр Канаша, таксипе. Патша экранӗ ҫывӑрса. Канашра пурӑнать Пушкин урамӗнче. Питӗ ҫука Скворцова юратакан ҫын, Савин, Микульса, Микульса. Вӗсем Арапуҫӗнче пӗрле вӗреннӗ. Эпӗ те ҫӗньялтан вӗренсе тухсассӑн Арапуҫӗнчех аттепе пурӑннӑ чухне шӑпах Савинов Микульсем патӗнче пурӑннӑ. Ман шӑлӑм телее, хӑй ҫантан эпӗ ҫитсе кӗтӗмӗр. Тӑваттӑн. Ай,

Пурте пӗрре те сиес ҫинчен пӗр сӑмах та каламан. Эпир ҫирӗммӗн хӑналанӑ вара куҫран ӗҫме тӗлӗнмелле юрламан. Юрлаканни, Юрий Скворцов. Вӑл пӗтӗмпе пуҫарса пырать. Юрлать утса. Вӑл ҫӗрӗпе утрӗ, шур кӗпепе эпир ларса юрлатпӑр. Вӑл ҫӗрӗпе ҫакланнӑ. Сассинен пӗр эмелӗне хунӑ хитре сарай ҫантӑкӗ пӗр, тем шутлатӑп та, пӗр ҫӗр юрлар ӗҫкен вӗсем. Кунӗм юрлавҫине пӑхма пӗлес пулать. Ӑна юрлать, юр ӳккесе анчах мар тенӗ иртнӗ кӗтсалашне анчах мар, айва анчах мар уринне тарӑхса илет. Тӗлӗнмелле юрланӑ.

Пирӗн урамана калӑр, ӑна пирӗн тӑрӑх каҫӗ-и, кайӑн, ҫитеҫҫӗ кайран, тӳрех ҫав хурлашу патне ҫитеҫҫӗ. Ҫӗр тӗрӗкрен хурланӑ. Ҫӗрӗ те шӳтлӗ пурӑнать, рискпа соскальлемалла пурпӗрех. Вара мӗне пуҫласассӑн, ҫутӑла пуҫласассӑн ҫывӑрма пултасть. Вара эпир унтан тапранса тухрӑмӑр. ҫитрӗмӗр хӑлтрӑха утрахӑпӑшпа. Ну, вӑл ниме те пӗлтерместчӗ, ӗнчӗпе сиксе ҫитрӗ Марсесӗр, питӗ хитрелетрӗмӗр. Питӗ юрларӑмӑр, питӗ телейлӗ пултӑмӑр. Варейра ҫав тери чухӑн ҫынсем, питӗ пуян ҫынсем. Ҫак

Акатьенович, эп сире унӑн унта пуласшӑн, сирӗн ҫемье ҫавӑн пек ҫине тулнӑшӑн пурне те эп сывлӑха саламлаш, пирӗн шӑршура, пирӗн ҫак ҫӗр ҫинче, ҫак эпир пӗрлешмелле ҫын шыраса ӳснӗшӗн. Туп килет пире.